Курайлар һәм башка өрмәле музыка уен кораллар. Алдагы лекцияда сөйләп үткәнчә, әлеге музыка уен кораллар безнең э, күптән кулланылышта булган. Шул исәптән э, борынгы гасыр, ягъни 9 гасырга кадәр Урта гасыр чоры, унынчы гасырдан унсигезгә кадәр һәм инде унсигездән алып безгә кадәр яңа гасыр чорында да әлеге уен кораллары кулланылышта булган. Ниндиләргә бүленә? Гомумән әйткәндә, без аны алда дагын әйтеп үттек, корайлар бүленә гади җә әйткәндә сыбызгылы, башына сыбызгы урнаштырылган һәм сыбызгысыз корайлар. Кайсылары безнең халкыбызның мәдәниятендә сакланган? Күпләрегез әлеге курайны әйтер башкорт курае дип. Бер яктан караганда дөрес фикерләү, чөнки ул аларның мәдәниятендә, аларның музыкаль мәдәниятендә сакланган музыка уен коралы. Икенче яктан караганда, музыка уен коралларын милләткә бүлү дөрес микән? Чөнки шушы уен коралы бездә дә булган, билгеле бер чорда. Башкорт дусларыбызда ул хәзер бар, казах дусларыбызда бар хәзер хәзерге дәвердә дә исеме генә башка атала. кыргыз дусларыбызда, үзбәк дусларында һәм башка-башка бик күп тугандаш халыкларда әлеге музыкун коралы бар. Шуңа күрә гомумиләштереп, сыбызгысыз курай дип кенә әйтеп үтәм. Сыбызгысыз курай. Мин сезгә алдагы лекцияда сөйләп үттем, уен коралы ничек барлыкка килгән әлегә, име? Искә төшереп үтәм, безнең үсеп утыра 2 метрлы үсемлек, кура дигән. Шул урталай сынадагын, ишек куыш, куышлыкка җил иргән дәвердә Безнең инде еракта шундый э, яңгыраш барлыкка килә. Әлеге сыбызгысыз курайның, э, көпшә курай дип тә әйтсәк була, көпшә курайның иң төп аермасы нәрсәдә? Көпшә курайның иң төп аермасы шунда ки, без уйнаган дәвердә безгә мелодияга, көйгә кушылып, җил тавышы дагын бар. Хәзер сезнең игътибарыгызны шуңа җәлеп итәсем килә. Мәсәлән, мин аңа өрәм. Уйнаган дәвердә ихтибар иткәнсездер безнең уен коралы белән бергә җил тавышы яңгырый. Ул үзенчәлекле билгеле бер ахәң, атмосфера, ягъни мөхиттәген биреп тора. Әлеге өрмәле музыка уен коралында, русча әйтсәк инде, духовой музыкальный инструмент, яки көпшә курай дип атала, сезгә яңгырашын күрсәтеп үтәсем килә.

Шулайрак яңгырый әлеге музыка уен коралы. Ә, әйтеп үткәнчә, безнең халкыбызның мәдәниятендә булган, ә, аны үзләштергән мизгелдә безнең композиторыбыз, данлыклы композиторыбыз Солтан ага Бәши дәгән әлеге музыка уен коралына мөрәҗәгать иткән. Ул төрле авыллар буйлап йөргәндә шушы музыка уен коралында уйнаган 100 ел элек дип әйтәсем килә, 100 ел элек йөргән инде ул. Шушы музыка уен коралында уйнаган гади халыкны күргән. Күбрәк аның сүзләренә карасак, әлеге уен коралында шул исәптән кызлар да уйнаган, ханымнар дип әйтәсе килә инде, ханымнар да үзләштергәннәр әлеге уен коралын. Тагын шушы уен коралы нигезендә ясалган башкачарак аталган музыка уен коралы бар, өрмәле, ул да булса нугай курай дип атала. Нугай дигән, нугайлар дигән кабиләне, халыкны беләсездер инде. Ул алар җирлегендә генә кулланмаган, ул халык сөйләмендә Нугай-Курай дигән исем кереп калган. Асылы нәрсәдә ки, без әлеге Көпшә Курайда инде тешкә куеп уйнасак, тешкә куеп яңгырашын чыгарсак, Нугай-Курайда менә бу алгы ягында бер тишек бар. Шул тишеккә өрү нәтиҗәсендә безнең һава икегә бүленә дәген, яңгыраш барлыкка килә. Гомумән, музыка уен коралларының, өрмәле музыка уен коралларының Яңгырашы нәрсәдән чыга? Ул безнең монда инде әзрәк фәнни өлкәгә дә кагылып үтәсем килә. Физик яктан карасак, безнең һаваның икегә бүленеше бар. Мәсәлән, мин хәзер курай белән һава аша үткәрәм икән, Без аның яңгырашын ишетәбез. Монда да шул хәл, әмма дә ләкин безнең басым зур булу нәтиҗәсендә һава тизрәк икегә бүленә һәм безнең курай яңгырый башлый. Киләсе музыка уен коралы ул да булса, ничек уйлыйсыз? Дөрес, курай. Шул исәптән исеме шуннан килеп чыккан. Бу инде заманча варианты диеп әйтсәк тәген ялгыш булмас. Заманчалаштырылган варианты. Чөнки әлеге уен коралында, ягъни сыбызгысыз курайда, кыпша курайда күпчелек кеше тавыш чыгара алмый. Аның үзенең ысулы бар, ике чарасына куеп имә. Ә әлеге курайда, ягъни сыбызгылы курай дип әйтәбез инде гади әйткәндә, халык гади халык, балалар шул исәптән музыка тавышын, музыка коралының тавышын чыгара ала. Моның өчен безгә ни бары өрергә генә кирәк. Нәрсәдән гыйбарәт әлеге музыка коралы? Шулай ук нигездән, ягъни э, курадан яисә инде агачтан ясалган нигез, э, нигезнең башына урнаштырылган сыбызга, свисток, Һәм нигез тишелгән. Тишелү нәрсәгә кирәк? Хәзер инде аңлатып үтәм, бу гомум музыка кырларына кагылышлы, шул исәптән өрмәле музыка кырларына кагылышлы канун, закон. Безнең тишек ул көйне уйнар, уйнар өчен кирәк. Ә көй ничек килеп чыга соң? Көй килеп чыга, безнең курай, ягъни музыка куралы кыскарган мизгелдә безнең яңгыраш югарыга таба бара. Музыка куралы никадәр кыскарак, яңгыраш шулкадәр югарырак. Мәсәлән, тишекләр. Мин хәзер курайны алдым кулыма. Уйлап карасак, бөтенесе ябык булган дәвердә курайның озынлыгы шушындый. Һәм мин бер тишекне ачам астагы, курайның озынлыгы инде менә бу тишеккә кадәр кыскара, әйеме? Чөнки безнең һава моннан чыга башлый. Һәм шулай дәвам итә, дәвам итә, минем курай гомумән кыскарып бетә. Мәсәлән, берне ачтым, икене ачтым, өчне. Безнең хәзер һава моннан чыга. Курайның озынлыгы моның кадәр дип кенә кабул итәбез. Шулай өскә менү дәвам итә. Яңгыраш мисалында ул ничек булачак? Безнең уен коралы кыскару дәверендә яңгыраш югарырак булды. Икенче курай мисалында күрсәтәм. Аңлагансыздыр, тишек ачкач безнең курай кыскара һәм һава шуннан чыга башлый. Сыбызгылы курай. Ул безнең мәдәниятебезгә, безнең халкыбызның э, музыкаль мәдәниятенә чагыштырмача күптән түгел кергән музыка уен коралы. Шушының нигезендә Бер башына сыбызгы урнаштырылгач керә, әйеме? Курай, гомумән, бик күп материаллардан ясала. Хәзерге дәвердә аны тимердән, пластмастан һәм башка-башка бик күп төрле материаллардан ясала, шул исәптән сөяктән дә. Әмма дә ләкин иң беренче уен кораллары кура дигән үсемлектән барлыкка килә. Кураның бер башына сыбызгы урнаштыралар. Аннары инде безнең осталар, остара бара дип әйтик, остара барган дәвердә Ә, музыка уен коралын агачтан ясыйлар, менә шуның мисалы. Аннан соң инде тимерчеләр барлыкка килә, тимерчеләр үзләштергәчтен үз һөнәрләрен уен коралы тимердән ясала башлый. Тимердән, алюминьнән. Сезнең күз алдыгызда шул ук сул белән яңгырый торган сыбызгылы, ягъни тимердән ясалган Музык уен коралы. Яңгырашына килгәндә, сез аңлап үтәсездер, безнең агачтан ясалган курай белән тимернең аермасы бик нык булачак. Сәбәбе? Сәбәбе шунда ки, э, материалда. Безнең агач материалда тавыш, җил тавышы әз генә дә булса, безнең яңгыраш шундый вакуумный, матовый, ягъни шундый йомшак тавыш булса, безнең тимер курайда инде ул сызгырып чыгачак, яңгырап чыгачак. Аермасы шунда ки. Тагын бер агач курайда яңгырап бетә. Киләсе музыка уен коралы. Нәрсә дип уйлыйсыз? Дөрес, курай. Курайлар кыйсасын дәвам итеп, Хәзер сезнең алдыгызда агачтан ясалган балалар өчен курай. Сыбызгылаймы? Аермасы бик зур. Размерда дагы, яңгырашның ысулында да. Әлеге уен коралы инде шушындый курайның нигезендә ясалган, әмма дә ләкин кечкенә. Мин сезгә лекциянең уртасындарак, башындарак әйтеп үткән идем. Безнең уен коралы кыскара барган саен, яңгыраш югарыга менә. Уйлап карасагыз, менә моның кадәр Кыска яңгыраштан башлыйбыз һәм ул тагын тагын кыскара, тагын яңгырашын үзгәртә. Кулларымда алда күрсәтеп үткән агачтан ясалган курай. Сыбызгылы курай икән дә сызыклап үтәм.

Сезнең игътибарыгызга татар халкының Галиябану дигән көе яңгырап үтте. Хәзер исә минем кулымда агачтан балалар өчен ясалган курай, сыбызгылы курай.

Безнең җил яңгырашы белән бергә бар. Хәзер сезгә шул яңгырашны кире күрсәтәсем килә, ничек ул җил тавышыннан көйгә күчә һәм көйдән җилгә күчә.

Тыңлагансыздыр, ишеткәнсездер, әлеге курай безнең җил тавышы белән бергә яңгырый. Хөрмәтле караучылар, укучылар дисәк тә була инде, сез миннән ниндидер күләмдә, күпмедер күләмдә гыйлем алсагыз, без әле генә шушы лекция дәверендә дәвамында курай дигән музыка коралына мөрәҗәгать иттек. Курайның әзрәк килеп чыгышы, ысуллары, бүлемнәре нәрсәгә бүленә, нәрсәсе белән аерыла, шуны өйрәнеп үттек, ассызыклап үттек. Әлеге уен коралы ә уен коралының бер өлеше дисәк тә була, инде безнең халкыбызда сакланмаса да, сыбызгысыз курайлар, ягъни кыпша курайлар. Безнең халкыбызда сыбызгылы курайлар сакланган һәм ул хәзерге дәвергә кадәр үз эшчәнлеген алып бара, үсү өстендә эшли. Шул исәптән ахыргы елларда безнең кыпша курайларга Курай дип кенә әйтсәк тә була инде. Э, халкыбызның мөрәҗәгате уяна башлады. Әлеге уен коралындагын Алла бирса, кулланылышка э, мәдәниятебезгә югалган эзләре буйлап кертеп, э, нигезләр булдырып үстерергә кирәк. Һәм без аны сезнең белән үстерәчәкбез.